ok eh, ni medzi be míakpɔ gbenji ya nye be eh, míaƒe history wɛ ele gɔme si nam de history wɛ yiwo dze be míatɔwo kple míatɔgbiwo nɔnɔ tsitsi na mí nɔnɔ nana ne míanya be agbe mi le ɖe me ya enɔ anyi tsa o ele gɔme si nam de míatɔgbiwo kpe fu le yevuwo ƒe asi me vɔ ewa be mí viwo ɖe womegale ho tu na mí o tso nu ma ŋu. Mi le Independence Day du vɔ menya nu kata mi le Independence Day du o. Aƒe wakpɔ Ghana TV ɖe alo TV ɖe be le Afrika advert ko le wɔwɔ le nu dzra na mi. Ele gɔme si nam de advert ya le wɔwɔ le nu dzra na mi. Vɔ nye be Picture yi kpɔ ele alo foto yi kpɔ le le eh, nyo video me. Vɔ nye be mía tɔgbiwo kpe fu ya ƒe aƒe. Ele gɔme se nam ɖe. Amegbetɔwo ɖe woawoe na be mía tɔgbiwo kpe fu ya. Yewo nye yovowo. Afrika menɔ anyi tsa sigbe o. Yovo ɖewo va ƒle mía tɔwoe, ƒle mía tɔgbiwo, mía mamawoe. Ele gɔme se nam ɖe. Vɔ ame ɖeke megale eƒe nya gblɔ o. Independence Day, míava nɔ Independence Square. Mía march be mí xɔ freedom. Eya ko ekpa. Vɔ nuyi me mí to hafi mí xɔ freedom me yi. Ɖeviwo me nya o. Mía, mía ame ɖewo tso me nya o. Vɔ ne eva ka agbalẽwo me ɖe, hafi wòanye. Mekɔe kɔ va wò fon dzi ne nàkpɔe egbɛ. Èle egɔmesi nam ɖe? Ɖe mekɔe va wò fon dzi ne nàkpɔe egbɛ? Be mía tɔgbuiwo ɖe, wokpe fu. Yevuwo fia fu woe. Èle egɔmesi ɖe? Menye hatred gblɔm mele o. Vɔ mebe ne ŋlɔ wo history be ɖe, agadzɔ ɖe dziwɔe eye ale dzɔdzɔ ɖe mía dzi egbe. Wònye be mía Afrikatɔwoe. Ne yovo mena mi tu o ɖe, mate ŋu ayi aʋa o. Ele gɔme si nam ɖe. Mele ya gblɔ. Ne yovo mewɔ ʋu na mi o ɖe, mate ŋu aku ʋu o. Ele gɔme si nam ɖe. Ne yovo mena mi shuga ɖe, mía ŋutɔ mate ŋu awɔ shuga o. Mi le megbe yi alo mi le ŋgɔgbe yi. Ɖe mi gbɔ va alo ɖe mi yi. Egblɔ be ne yekɔ ana yaba. Miatɔ wɛ babia ye lo. Efu yo miatɔ yo kpe menye fuvi o. Ele gɔme se nam de. Ya yovo va va ple ame tso le eh, eh, eh, Africa fi. woakɔ yi ɖe eh, South America, kɔ yi ɖe North America, woakɔ yi ɖe Europe. Babia nye be tsewo nɔ mía tɔwo na. Gbãkula tse do womele ame womele ame ɖeke na ɖeke na o. Ɖoko le ame lé kɔ va wɔ dɔ le yovowo de. Free. Kpale wo pak amegbetɔ ɖe eh, eh, tɔdziʋu me la. Nɔvinye. Kpɔ ale yewo pak amegbetɔ ɖe yewo tɔdziʋu me ɖa abe akpa. Ame ɖeke mele egblɔ na wò lo. Ame ɖeke mele egblɔ na wò. Edu ɖe sia ɖe klɔ edze be slave trade ƒe statue ne nɔ dua me especially le West Africa. Ghana, Togo, Benin. Ne gblɔ edze be no dzrae ɖo so history will remain forever and ever. Woƒle mía tɔgbuiwo vɔe. Meme ɖe, woƒle mía tɔgbuiwo vɔe. Nui medi be wò susu me neʋu. Ne nànya be ne ame ɖe te ŋu wò kple tɔgbuiwò esi gbe ɖe, ekema nàkpɔ be ŋku kakɔ le wo kpɔ. Matsi na wòe, ne èyi ɖe shɔpuwo me va yi kpɔ be ɖe tsɛ woŋlɔ ɖe nuwo dzi hã. Woŋlɔ ɖe edzi be export only. Export only ya wɔe. Efia be wowɔe. Kpɔ Coca-Cola me se history ɖe va yi. eƒe yi va yi me ma coca cola yi mi le nunu le ghana ɖe you cannot take it to europe coca cola yi mi le nunu va yi wɔ research tso wo ŋutɔ va yi ɖe youtube yi ɖe google ne na wɔ research tso be ɖe amewo kɔ coca cola kpla kɔ le tɔ etɔ etɔ le me ne water water closet me klɔ wo le kɔkɔ ekema le kɔ nu ka le wɔ le wo ƒome ɖaa Ame yi kpɔ sue wòana ŋdi ya ɖe, eya kpɔ ga wòana wɔ etsɔ. Yovo mena mí gandiɛ me o. Etu kple du ya wonɔ mía tɔwo na xɔ ne nava yi lé ame kɔ va. Ne mana wɔ atama alo mana wɔ tobako. Ame yi kpɔ nyuie wòana wɔ egbe ɖe, eya kɔ akpɔ nyuie wòana wɔ tsɔ. Nyɔe ka tututu mí le kpɔkpɔ ta mí ŋlɔ mía ƒe history be? Ele egɔme se nam ɖe? Hm? Ele egɔme se nam ɖe? Ne yi wo ŋutɔ yi ɖe gogo ne nawɔ research tso nu ya kpɔ ele ŋu. Ele egɔme se nam ɖe? eh wo ŋutɔ yi ɖe gogo me alo yi ɖe youtube ne nakpɔ foto kpɔe le video kpɔe le ɖe wo ŋutɔ nawɔ research tso ŋu nye ma ƒo nu bo o vɔ ewa be míŋlɔ míaƒe history be ele gɔme se nam ɖe ɖe metsa ya me va kpɔ yawoe ta he wo tse le kpɔ le wo phone dzi ɖe kɔpɛ ne naŋlɔ homework vi ɖe na ʋu susu me na me mítrɔ míaƒe susu

Ya ta mekɔ le fia video ne le ƒo ne kpɔ be nane di be yatɔ ŋu ko tɔe alo download videoe. Download video. Ele gɔme se ne mi di kpe tata yawe le du de sia de klo me. Mi di kpe tata yawe. No ankɔ no ŋku do dzi. Be ne de mi tso teƒe ne. Why do you need iPhone now? Ele gɔme se nam ne nyo laptop di ya me le recording ya wɔ. because me hã laptop e maka srɔ nu nyateƒea le vɔ me ya wole wo fɛ school xɔ me wo yovowo ŋlɔ agbalẽ kɔ va na wo be na srɔ na ɖe ne na ah mi dɔ ame yibɔ wɛ mi dɔ ame yibɔ wɛ ele gɔme si na mi ame yibɔ ɖe ya nye he Ameyibɔ ɖe ya he. Kpɔ ale yovo le ehe ɖa. Esu be ame ɖe ɖo tea. Meɖo te o. Meɖo te o. Enya dzɔdzɔwoe. Nyɔnuwoe nye ehe nɔ fi. Nyɔnuwoe. Nyɔnuwoe nɔ fi. Wonɔ ama. Ne kpɔ fu yewo fia amegbetɔ ɖe. Manɔ akra anɔ independence day o. Anɔ anɔ lome anɔ independence day. Anɔ du. Anɔ matchi. Mabu tame o. Ele gɔmese nam ɖe. Ne nyuie na me ɖe le mia xɔ ɖe. Mihiã nyrname correct one e. Wò ŋutɔ yi research ne nakpɔ be nu ka wɔna wɔe. Ame yi kpɔ vie wɔna wɔe ŋdi ya ɖe eyi ate akpɔ ga wɔna wɔe tsɔ. Eyi ame le gbɔgbɔ na wò ʋuwo susu me ame yibɔ. Ʋuwo susu me ame yibɔ. Amegbetɔ to no le zɔzɔ. Wokɔ tu kɔ na nɔvie be yi ne nava lé fowó va. Ne womele tse woawɔe. Egbe wokɔ Biblia kple agbalẽ bubuwo kɔ va de asi wo me. Xɔ ne nana hehe ne wò ya nàyi ɖe dziƒo. Yevu yi kpɔ ga, ekpɔ sika gbã, ekpɔ wo ŋkume va lé tɔwɔe, ekpɔ ŋkume datu nɔwɔe. Ele gɔme se nam ne datu nɔwɔe. Míatɔwɔe. Yemaƒo nu boo. Mm. Yemaƒo nu. o. Ma, madi be miakpɔ fotoɔ ɖewɔe. Aha, èkpɔ ɖe, miakpɔ fotoɔ ɖewɔe. Efu wofia mía tɔwɔe. Èle gɔme se nam ɖe. Ne èle video kpɔ ne èkpɔ be do teƒe ɖe ko tsi. Aha, dze agba ne na subscribe, ele veve ɖe nam. Dze agba ne na subscribe. Dze agba gba ne na subscribe. Subscription ele veve ɖe. Sigbe wota, wo, wo park amegbetɔ. Wo park amegbetɔ ɖe tɔdziŋu me ema.